Helo, croeso i chi gyd i'r Cofi Cast diweddara. Um, ni'n wedi gwneud i'r rein y spel, ni wedi bod yn gweithio ar pob math o wahanol pethau, ond mae'r gwestai yn un gyfarwydd. Rhywun ni wedi cael ar y Cofi Cast o'r blaen, ond ni yma am reswm arbennig, newn ni esbonio mewn eiliad. Cadeirydd y clwb, Mr Paul Evans, ti'n iawn?

beth mae'r clwb yn trio wneud dros y pum mlynedd nesaf, lle ni eisiau mynd a sut ni am wneud hwnna. Ac um, i ddechrau, ni eisiau diolch i bob un daeth i'r noson, cos oedd, oedd hi'n noson ffantastig oedd Paul. O, oedd hi'n noson wych. Um, oeddwn ni'n siŵr iawn beth i ddisgwyl ar y pryd, um, tro gyntaf i'r clwb wneud rhywbeth o hyn. Ond um, ia, dwi'n dwi meddwl ath i well na beth o'n i wedi disgwyl. Um, ond na ddipyn o bwysau ar pob, dwi'n meddwl, i gael pethau'n iawn. Um, ond dwi'n meddwl, um, ia, nath o'n ni, nath o'n ni dda, dwi'n meddwl. Oedd hi'n ffantastig, achos oedd e'n gymysgedd o, i rywun oedd ddim yna, oedd hi'n gymysgedd o noddwyr, cefnogwyr, gwirfoddolwyr, staff y clwb, pawb yn y teulu, really, uh, pobl sy'n neud i'r clwb ticio. Uh, ond pwrpas y noson, really, oedd i rannu gweledigaeth y clwb gyda'r cefnogwyr, ond hefyd gyda pobl sydd yn ystyried noddi'r clwb, um, a mae hwnna'n mynd, fel byddwch chi'n gallu esbonio, mae'n mynd o noddi'r clwb ar lefel noddi pêl, noddi gêm, noddi rhaglen, reit i fyny at noddi stand neu roi tibod, symiau mwy sylweddol mewn i'r clwb. Um, ond, tibod, byddwn ni ddim yma trwy'r dydd, oedd y noson yna mynd on am oriau, newn ni ddim mynd on am oriau fan hyn. Ond sut wyt ti'n gallu disgrifio i pobl o ddim yna yn, yn fras lle mae'r clwb yn trio mynd? Beth ydy'r prif pethau ni'n trio wneud dros y blynyddoedd nesaf yma? Ie, so y tasg gath y clwb a bob clwb yym yr Uwch Gynghrair oedd i yym i weithio ar be maen nhw'n galw'n five year plan a felly yym a ac ar y diwedd oedd yna vision 2030 maen nhw'n galw fo felly yym mae o fyny i ni oedden ni'n ga'l dewis be oedd y be oedd be oedd y vision yna, a be, be oedden ni, be di'r nod, ac y nod ni, o gynnon ni dri beth da ni isio, da ni isio cyrraedd, da ni, yr un, yr un gyntaf ydy, da ni isio fod y tîm gora semi-professional yn y wlad, um, swn i'n deud bod ni ddim yn bell o'na ar hyn o bryd, ond mae yna dipyn o waith i fynd hefyd. So hwnna oedd yr un gyntaf. Yr ail un, yr ail un ydy um, Da ni'n, fel bob cefnogwr arall, da ni'n desperate i i gael gêm i i'r tîm ni chwarae yn Ewrop ar yr Oval. Ond flwyddyn dwytha yn champion, grêt, di mwynhau y gemau efo Legia Warsaw a Crusaders, ond doedd o ddim yn yr Oval. So ma' hwnna mor bwysig i ni fel clwb a da ni'n rili keen iawn i i neud hynna. Felly, sy'n sy'n gwylio hwn nawr neu sydd yn dilyn y clwb falle o bell neu yn rywun sy'n dod pob wythnos, wyt ti'n gallu esbonio beth yn union sydd angen digwydd er mwyn i ni cyrraedd hwnna? Beth mae... Cos mae pawb yn gwybod mae gwaith yn digwydd ar yr ofal, ond pa mor bell ydyn ni, neu pa mor bell fyddwn ni pan fydd y gwaith 'na 'di gorffen, i fod yn gallu chwarae pêl-droed ar yr ofal? Wel, be' 'dan ni... Yr unig... Ar ôl i'r gwaith gorffen, yr unig beth 'dan ni angen wedyn ydy yym 400 o seti. O, jyst mater bach. Ie. Ie, wel ie, jyst ma'n swnio... Ar hyn o bryd, mae gyda ni 630 o seti yn yr ofal. Da ni wedi... yy, mae hwnna wedi cael ei ychwanegu dros y misoedd dwytha. Da ni wedi cael yy fwy o seti na ryw 80 fwy o seti na, felly... o- ond yn amlwg yym sgynnon ni'm digon i fynd i Ewrop. Da ni isi- da ni angen 1,000, a felly yym da ni'n chwilio am 400. o o o setiau ychwanegol. Dyn, hwnna dy'r unig beth wneith wneith stopio ni. Chwarae yn Ewrop. So dim dim ond uh, hwnna, dwi'n gwybod dyw hwnna ddim yn rhywbeth hawdd i, i, i greu yn sydyn, ond dim ond hwnna, neu os yna bethau eraill bydde angen wneud na. hefyd? Na, da ni'n da ni meddwl na hynna, mond hwnna da ni angen, achos mae bob dim arall yn cael ei wneud um, am yr, am y tournament uh, yr under 19s mae rhan nesa. Felly fydd y cae o'r yn safon Ewrop, Ewrop, fydd hwnna'n, hwnna oedd y- un o'r petha mwya de, y slop nine feet 'na. So ma', fydd hwnna myna. So ma'r cae'n iawn. Bydd yr yym ystafell cael newid yn jampion yym a felly ia, yr unig beth yym a- a ma' 'na control room a ballu am fod yna hefyd. Felly yr unig beth 'dan ni angan i deud y gwir ydi yym yr y seti 'ma. Achos ers y noson yna, ni 'di roi cwpwl o yym ddiweddariade, updates, allan am y cae i'r cefnogwyr, ond i rywun sy heb weld nhw, ma' nhw'n gallu mynd i chwilio ar social media y clwb i ffindio nhw, ond ma'r ma'r gwaith ar y c- ar y cae ac ar y stadiwm yn sylweddol yndyw 'i? T'od ni'n sôn am estyniad i'r changing rooms, yym a fel ti'n sôn am control rooms, so cwpwl o bethe technical o fewn yr adeilad yna. Ia, hefyd mae 'na un neu ddau bethau fel yy yym 'dan ni'n ga'l y dugouts newydd, ma'r dugouts 'ma yn dugouts fel 'sa chi'n gweld yn y Premier League, y bucket seats 'ma a ballu, so ma' petha fela i gyd yn ychwanegu i be' 'dan ni'n trio neud, yym hefyd pan 'dach chi yn chwarae yn Ewrop dwi'm 'dach chi'm yn ga'l yy ma' raid i bob man fod yn hard standing a ballu 'dach ch'mod so 'dan ni'n ia 'dach chi'm yn ga'l cerrig yn nhŵr so ballu t- t- petha bach ydyn nhw ond petha 'dan ni gyd yn yn sortio allan, petha 'dan ni yn sortio allan drost yy y misoedd nesa 'ma ŵan. So nid bob dim heblaw y city 'na. So ia, mae'n mae'n adeg cyffroes. Ond mae o dipyn bach yn bitter sweet oherwydd 'dan ni'n cael y gwaith yma i gyd wedi ei wneud, yym sy'n rhywbeth oedden ni byth yn meddwl 'sa'n digwydd yn yn amser bywydau ni, ond 'dan ni dal methu chwarae yn Ewrop ar ein cau ein hunan. A felly dyna, dach chibod, dyna pam dwi'n deud bod o'n bitter sweet, mae'n adeg cyffroes, ond Ma' 'na elfen bach hefyd o 'dan ni'n meddwl, o, 'sa ni mond yn cael eisteddle newydd tu ôl i'r gol 'ma. Um, Ie, yeah, achos bydd mae'r gwaith, mae sprinklers yn mynd o dan uh, cae, mae ma nhw yna yn credu yn barod, so, mae ma pob, pob math o bethau'n digwydd a to, llwybrau newydd, fencing newydd, so bydd y lle yn edrych tipyn gwell, um, ond ti sôn am y, y, y, tu ôl i'r gol ochr y clwb, So mae'r stand yna wedi mynd, yn dwi? Mae'r hen stand Yndi. yna wedi dod lawr? Wel, mae'r stand yna yn dod lawr, a, a do, do na ddim gwaith i fod tu ôl i'r gol yna. Ond mi wnaethon ni siarad efo, um, efo'r FAW, a oedden ni'n ni bod yn, yn, Doedd o'm yn edrych yn iawn achos oedd y cae i gyd, tri chwarter y cae yn cael ei wneud, a, ond doedden nhw ddim yn, ddim yn cyffwrdd ar y teres, ar y teres tu ôl i gol. A fel, fel ti'n gwybod, a pawb sydd wedi bod yn yr ofal dros y blynyddoedd, mae'r teres tu ôl i gol 'na wedi dechrau crymblo felly, so dydy o ddim mewn cyflwr da. So be da ni yn wneud ydy, yym, da ni yn slabio tu ôl i'r tu ôl i'r gôl yma fanna felly bydd y teras rhoi slab fflat o concrit llenwi'r ia ia na chdi so bydd y bydd y teras yn ddim yna sy yn bechod i di gwir achos mae yna da ni gyd yn, yn hoffi mynd i fanna i, i gwylio'r ail hanner fel arfer fel mae Canarfon yn cicio ar y gol yma so bydd y teras ddim yna ond mi fydd yna slab yna ac y rheswm da ni wedi gwneud hynna ydy um, achos Yr nod yn y pen draw efo'r cae wrth gwrs ydi yy chwarae yn Ewrop felly 'dan ni angan eisteddle ac yn fan 'na fysa'r yy yy y lle perffaith i roid eisteddle newydd, pe- four hundred seater gobeithio. So'r yn so'r bwriad neu'r yy syniad tu ôl i hyn ydi slabio fo a wedyn pan fedran ni affordio roid eisteddle yna fydd o'n barod am eisteddle jyst roid o fewn yn yn fan'na 'lly de. felly, really, y, y, y prif peth fyddwn ni eisiau, to, ma, ti'n gwybod, mae ma, bydd lot o pobl ddim yn sylweddoli hyn, ond mae yna ma waith mawr yn digwydd tu ôl i'r llenni pob tro yn, yn gwella pethau a ffordd mae'r clwb yn redeg a ffordd i ni'n gwerthu pethau a ffordd i ni'n symud ymlaen. Mae hwnna'n gret, ond ie, yeah, yr, yr bricks and mortar ydy'r eisteddle yma, y stand yma. Um, yeah. Felly, twod, ydyn ni'n gwybod faint mae rhywbeth fel hynna yn mynd i gostio bol park? Yw 100,000 a hanner. Um, yeah, 150,000. Um, so hwnna di'r hwnna di'r her nesau i ni fel clwb. Um, da ni'n ni, da ni edrach ar bob math o grantiau ar hyn o bryd, da ni ddim wedi bod yn chyddiannus, ond da ni wrthi'n neud rhywun neu ddau eto. Ond o'ch gwrs, Timod, os oes 'na rywun allan yna yn gwylio hwn sy'n barod i i trio helpu ni grantiau neu trio helpu i i noddi i ni, noddi eisteddle, rhywbeth i trio helpu ochr yna, hwnna ydi hwnna ydi'r hwnna ydi'r job nesa' a'r yr un mwya' ddeud y gwir os dach chi isio achos heb hwnna... So be' ti'n dweud ydi t'o' wrth gwrs bydde fe'n ffantastig gyda rhywun yn yn ffono ni fory a dweud ie ie gewch chi 150 grand ond... Ie plîs. ...mwy na mwy ie mwy na thebyg neith hwnna ddim digwydd. So mae nawdd mor bwysig i'r clwb, felly os mae rhywun yn gwylio sydd hyd yn oed os maen nhw'n noddi, dwi'n gwybod mae noddi peli, noddi raglenni yn rhywbeth bach, ond mae noddi gemau, noddi um, ar y cae yn ewedig pan fyddwn ni'n ôl yn yr ofal, noddi, um, noddi gemau fel hospitality, chymod, packages gwahanol, um, mae, mae hwnna'n rili really yn gallu gwneud gwahaniaeth.
O, mae'n gyd, mae bob cynio yn gwneud gwahaniaeth i ni fel clwb beth bynnag, ond dwi'n mae fod gyda ni yr, yr eisteddle, eisteddle yma dan ni'n chwilio amdan, mae ma' pethau fel hyn yn fod yn bwysicach neu erioed. Um, ac hefyd, fel, fel mae cefnogwyr yn gwybod, da ni'n eisiau aros yn llonydd chwaith. So, os da ni'n gymryd hyd yn oed yr eisteddle allan yr equation a roed ar un ochr, da ni dal angen y, y, y noddwyr yma. A, mae o mor bwysig i clwb fel ni um, i, i gael, mae, fath o'n dweud, mae bob ceiniog yn helpu, a bydd bob dim, be mae pob yn gwybod efo ni ydy, mae bob dim yn mynd at y clwb. Un ai'r clwb, a chwaraewyr. Dyna, dyna lle da ni'n gwario. Da ni'n gwario yn un byd arall, so neb yn cael arian arall, mae bob dim yn cael ei bysoddi yn y clwb. A felly mae'n bwysig, mae'n bwysig i pobl dallt hynna. So neb, arall, so neb yn ei arian o'r clwb, mae gyd yn mynd ar y cae, ac ar y stadiwm, a felly mae o'n bwysig bod ni'n cael gymaint o myfyrwyr a fedra ni. Ie, yeah, so, dim bod fi eisiau mynd o flaen yn hunain tipyn bach yn un nawr, ond dweud os, os fysen ni'n cyrraedd Ewrop ar ddiwedd tymor yma trwy hmm. Cwpan Cymru neu trwy gorffen digon uchel yn y gyngred, ond heb wedi gallu dod o hyd i'r 100,000 a hanner o bunnoedd, o filoedd o bunnoedd, sut fydden ni'n, sut fydden ni'n ymdopi, felly, felly, cos sut fydden ni'n ymdopi wedyn i allu chwarae yn Ewrop ar yr ofal, os na ffordd arall rownd hynna'n hir, yn fyr dymor? Um, Wel, ella os ni'n gallu llogi um, eisteddau um, am, am cyfnod, mae hwnna rhywbeth fysa ni o bosib yn gallu gwneud, da ni'n edrych ar hynna hefyd, achos mae rai fi ddeud, ydy ni gyd eisiau, da ni'n eisiau chwarae yn unrhyw gael, yn cael, cau unrhyw clwb arall. Dim ots os 'di o fyny lôn neu os 'di o ochr arall i Gymru, 'da ni'm isio, 'da ni isio chwarae yn yr Oval. Mae'r, mae'r, 'da ni'n teimlo fod y cefnogwyr yn haeddu fo, mae'r chwaraewyr i gyd yn haeddu fo, 'da ni'n haeddu fo.
So, Ond bydde'r yeah. slab, bydde'r slab concret felly yn caniatau hwnna, i ni'n gobeithio. Bydd, da ni'n gobeithio.
Bydd yn ffit i wneud hwnna, ie. Yeah. Bydd, achos mae ma, ma, ma yna gwahanol seisis i gael efo'r eisteddle yma, um, so mae o beth bynnag da ni eisiau fo fod, y slab. Ond dan ni am sicrhau fod y slab yna fod digon mowr i i i gallu dal yym eisteddle rhwng 400 a 500. Ideally 'swn i'n cael 500 wedyn gawn ni fwy yn y cae pan dan ni yn chwara yy yy yn Ewrop achos all seater ydi Ewrop de, dach chi'm yn cael sefyll yna. So yym ia ond mae o'n bosib ella llogi ond trafferth ydi os dach chi'n llogi eisteddle wrth gwrs ma' hynna wedyn yn tynnu proffit Ewrop Ewrop chi lawr. Os oes a well mm. gyda ni, uh, perfect world, da ni'n cael eistedd lan. Ie, yeah, felly byddwn ni dros, uh, wel, ni o hyd yn, yn gwthio am noddwyr, ond dros uh, misoedd nesaf ac yn arwen ar ddiwedd y tymor, ni'n mynd i fod yn gwthio um, a hyrwyddo pecynnau nawdd um, sydd yn cynnwys nawdd digidol uh, fel Cofficast fan hyn, achos ni wedi dechrau wneud um, sylwebaeth fyw.

dim sylwebaeth arferol, cofi commentary, ni'n galw hwn. Felly, ni'n trafod popeth am y clwb ac sylwebu ar y gêm yn amlwg. Ond ar ran nawdd, os oes rhywun yn gwrando yn meddwl bod nhw eisiau noddi hwnna, dyn nhw ddim yn gorfod bod yn gwmni mawr, um, mae rhywun yn gallu wneud. Um, cwmni da a Wakemans ydy'r noddwyr digidol ar hyn y bryd, diolch yn fawr iddyn nhw. Um, ond mae yna ma le am fwy hefyd a bydden nhw'n gallu cael shout-outs yn ystod y gêm a cael eu bathodynnau nhw, eu logos nhw yn popio fyny ar y live feed, a werth sôn hefyd bod um, mae hyn yn mynd yn fyw ar Facebook Live a X Live ac Instagram Live ac YouTube Live hefyd ar yr un pryd. Felly mae yna tipyn o reach ni'n cyrraedd degau o filoedd o bobl fyna. Um, felly, os oes rhywun eisiau gwybod mwy, maen nhw'n gallu cysylltu unrhyw bryd, ond mae yna sawl ffordd i gefnogi'r clwb, reit o noddi pêl, noddi rhaglen, i droi fyny, i wylio gêm hefyd. Mae hwnna'n rhywbeth masif hefyd yn dweud, dwi. Ie, yeah, mae'n bwysig. So, yn gyffredinol, dyna beth ni'n trio dweud, yn dwi, um, i, i roi bach o update i bobl, um, just ar gyfer pobl oedd, oedd methu dod i'r noson, uh, noson lawnsiad. Mae'r llyfryn ar gael yn ddigidol, newn ni roi link yn y comments i pobl darllen y llyfryn. Mae fe, mae fe werth darllen yn dwi, mae lot o wybodaeth am y clwb a um, esbonio ychydig bach yn fwy am lle ni'n trio mynd a sut ni'n gobeithio wneud hwnna. Achos mae pob clwb wedi gorau wneud hwn, ydyn nhw, ond um, dim bod fi eisiau lladd ar neb, ond teg i ddweud mae yna lot o siarad wedi bod, oes? Lot o pobl yeah. wedi bod yn dweud pob math o bethau. Beth sy'n i'n dweud hefyd, ynddo, achos um, o, o gyda ni, oedd ni'n dweud, o'na tri gol Yym tri yy beth dan ni isio wneud. Y trydydd un, dan ni isio cario dan ni isio cario ymlaen yn gwaith yn chwifio'r baner a- i'r iaith Gymraeg. Ma' hynna mor bwysig i ni. Dan ni'n teimlo bod ni bo' bo' hynna'n rei- wneud ni'n reit unique y- yn Gymru a y- yn bendant yn y yn y Cymru Premier. Dwi'n meddwl na ni di'r unig clwb, ddeud y gwir, sy'n hollol Gymraeg. Pan dwi'n deud hynna, pan dach chi'n dod i cau ni, yym gem- gemau cartra Cymraeg, dan- ma' pawb yn siarad, dach chi'n gwybod. Yym so ia, d- so ma' y y tri peth yna ydy'r petha mwya. Yym ia, so efo dipyn bach o lwc wnawn ni gyrraedd 'na, ond f- fel ti'n deud Andy, ma' 'na lot o siarad 'di bod, a ma' 'na rei pobl 'di gofyn i fi pam ch'mo' y- ydi'r ydi'r vision yma, ydi'r tri nod yna yn yy digon uchelgeisiol? Wel, Yn fy meddwl i, mae o. Be oedd yn bwysig i fi a'r bwrdd hefyd oedd bod ni yn yn rhoid yym bod ni'n rhoi pethau fama, bod ni'n rhoi gols i'n hunan yym sy'n realistig. Achos da ni'm isio deud bod ni am fod yn tîm yn clwb proffesiynol mewn pum mlynedd, dduda ni dduda ni hynna ŵan, cymryd hynna fel esiampl, a bod ni methu wneud o. Does 'da ni'm yn gwybod be sy'n digwydd yn y pum mlynedd nesa, ond 'da ni yn bendant yn gweithio tuag at fod y tîm gorau semi-pro. 'Da ni'n meddwl bod hynna yn rhywbeth yn realistig i ni. Dwi 'di gweld rhai rhai pethau allan yna, a maen nhw gyd yn gyffroes yym i'r clybiau, ond ella bod nhw, dwi'm yn gwybod, ella bod o rhy uchelgeisiol i rhai, dwi'm yn gwybod, y clybiau eu hunain sy'n gwybod, ond oeddan ni oeddan ni eisiau fod yn yn onast efo pawb a a trio fod yn realistig. So dyna pam mae'r tri nod yna yna. Weithiau dyn nhw'm yn swnio'n uchelgylsio i i rhei pobl, ond mae o i ni. Ac yym mae 'na ddipyn o waith i i i gyrraedd y tri yna.
Oes, a a yy t'mo' ma'n bwysig i ni hefyd roi allan fan hyn nawr i rywun sy'n gwrando, dwyt ti ddim angen fod yn yy filiynnydd, millionaire i helpu ni, neu hyd yn o'd gyda unrhyw arian o gwbl, achos mae pobl yn gallu helpu trwy jyst rhoi chydig bach o amser hefyd. Um, so pa fath o bethau so pa fath o bethau ydyn ni'n chwilio amdanyn nhw um, i, i rywun sy'n felly'n gwylio a meddwl byddwn nhw'n licio helpu, ond felly bod nhw'n meddwl, o na, allai ddim wneud hwnna, dys gyda fi ddim sgiliau i wneud hwn a llall, be, be sy'n eisiau ni? Ie, yeah, un o'r pethau mwyaf, da ni'n chwilio amdano, un o'r peth pwysicaf, da ni'n chwilio amdano rhywun sy'n gallu gwneud grantiau, Os oes 'na rywun sy yn yy wedi arfar neud yym gwaith ar grantia a ballu yym 'sa hynna rwbath 'sa ni'n chwilio amdan. Ond i fod yn onast fel ti'n deud Andy mi nawn ni gymyd unrhyw help fedran ni. Yym ma' 'na lefydd os o's 'na rywun isio ymuno â'r bwrdd a ma' nhw'n gefnogwr Achos, achos da ni yn, dwi yn teimlo bod, bod rhaid fod yn gefnogwr yn mynd ar y bwrdd i dy gwir, um, neu rhyw elwen. So, os fedri um, mynd ar y bwrdd, mae yna match day volunteers, da ni bod tro chwilio am gwirfoddolwyr um, i helpu. Mae gen ni media team wan, lle bod rhywun yn arbenigwr ar ochr media um, i helpu chdi a'r team, Andy. Um, so, mae yna bob tro a lle, mae yna lle i bawb ar, yn clwb ni. Ie, yeah, a, a pobl hyd yn oed sy'n meddwl bod nhw'n gallu rhoi chydig bach o amser ar brynawn disadwrn a dod i stiwardio mm. neu cymryd arian ar y giat a tod, helpu pan fyddwn ni'n ôl yr ofal, helpu wneud te, bwy, to, mae pob math o, o rolau mm. bach gwerthu, gwerthu merchandise, pob math o bethau fel hynna hefyd. Rwy'n, rwy'n sef rhywbeth i gynnig, byddwn ni'n ddiolchgar iawn o gael yr, yr, yr help yna.